Nigo twaumera naga iga gocha konywa echae, nainwe mwachire mwatonyorire ororo. Ande ekerengo ekenene giatorete aga iga, intwe buna motoroche iga iga, aba naba MCA ba Kisii County Assembly, Kisii County. Abande baito mbakare aa State House, naintwe otwenyora iga rero eState House eye yaito enke, toikaransete aa, naintwe toragambe aa, eunity y'omogusii. Egento gioka torabatebie aa, abarari buna mwache ase chire ebi chionsi ase omogusia toigwete. Aba tore igaa, intwe ntoranga kogenda State House, lakini baria bachie toona barabwo neganga yabo. Lakini intwe ao twatigara aa, eunit y'omogusii, na intwe ntotageti totebe ng'a mogusii totigare magega. Iga abagusii bonsi pi ase batotegererete emambia ya bono, Aba tore iga iga aba MCA tore ang'e emerongo etato na gento. Nabo moranyore chibicha chiachire ng'a abaria bagenda State House buna inche korwa Kisii Central Ward ng'a omwosimigwa nakaroo oko represent Kisii Central Ward. Oyo ogokwana na omwosimigwa o Kisii Central Ward tachieti State House. Naende igo ngotebia abaminto baria bagenda amang'ana amagenderero juzi abagusii mbarwa State House chiwiki ibere chiaetire barenge ang'e elifu sita. amo nabachumbe baito ba gusii, amagenderero asabwa onsi pi ay'eserekari enene narugwa. Narugwa buna echiiro yaito yataracha, bagateba, Erumi ya saba ekwe, erende eyekwa agachua ari nyambera, erumi ya tata amisini, egetii ki'endege. Naende bono inche igo nkumeti, gwaye totarenge korangeria Omopresident oito Ruto ache gusii iga iga State Lodge, naintwe togende oo buna abachore be Chigoti mbari mbari echi arobaini na tano na nominated, na intwe atoumere oo buna akogenda chikaunti chinde chionsi mwaigu nagenda Siaya akaru chibesa chitang'ana besa, narenge Omapei akaru chibesa chitang'ana besa. Amagenderero aya naende togotebigwa, ing'aba MCA tochi gosaba narari naende tobwate. chimilioni ikomi na isato, chipilioni ikomi na isato, chipilioni echio chibwenerete gokora amagenderero aito echigwood arubaini na tano. Amagenderero nationwe abachumbe baito mbare o kianda ba Kisii County banyasabire. Naende aya twatebetigwe togende tochie koboria aba MCA naye akoenda chigwood chiaito 45 gose nari e president yarwo. Intwe gotwasaba iga e president tiga eche e commissioni chiprojekti echio torore chiere Bono iga kera omonto nere esie are, na inche buna nte neina, na intwe ntobwate eeri yaito, ekorokwa Fred, Okeng'o, Matiang'i, Mwanyagetinga, twensi pi tomobwatisie, naende chikurwa nchicha kobwatwa tarehe ishirini na tisa omotienyi o Kianga, ntwarenge IPC aria head office, iga abana baito baria mwabwatire ebibande, onde tatigara tabwata kebande, ende naintwe torore twasainiri ase Kenya, twabeire amo nabanto baito, Erinde twakere oyominto ekoko, igo nomwanya getinge, tiga tobe riboe rimo. Mbuya mono sana barabwo. Mbuya mono sana.
Omong'ina sana aya mento ango.
Mbuya mono sana mwanya getinge, inche nomong'ina Bathsheba sana aya, oyore enominated MCA ya Kisii County Assembly, naende omong'ina o maendeleo ya wanawake Kisii County. Igo namentire esinia yaito naende tokoraroka emamba okorokwa Monyenye y'Ogie. Aba inche igo ngokwana igoro y'abakungu, abakungu ba gusii, naintwe twabiarire omwana. Omwana oyio twamoiririe ateire, na abagaaka bakabugia ebichuria ekero baarora twanyorire omwana omoisia. Omwana oyio oitabirwe Kenya engima okorokwa Fred Okengo Matiang'i. Minto omwana one kobwate naba buna arabe nere okoorokia abanto ng'a ninche nimbwate omwana, lakini omwana tobwate noyo bw'erigori. Okoreire Kenya, Kenya yamoitabire, abasae baito bamoitabire, abagusii baito. E nabasaba buna omokungu okogonkia, totare koba egento ekemo, amagenderero ombuya aba MCA baito goigo is you well buna twabatebetie, reta amagenderero ayio lakini moinyore amagenderero ayio tari gosaria e unit ya omogusii, tasaria obomo bwa omogusii, onde tagende ensemo, igo nabasorora Enkeroa Fred Okengo Matiang'i naende abanto bande baitabire omogusii Kayole abere onye ebisaku binde biaitabire, etoke, na ay'okoburuga, na ay'ogoaka omwana oo amatobe, na ay'ogoaka omwana oo esike. Ng'aki bono orabarwe omogusii? Inche igo naunka Mukono mwanyagetinke oyominto senior monyenye muna igo tore egento ekemo abagusii naende totigarete koba amo omorembe nasaba nobomo bwa kisi etwe embura Chinkoba chiake omogwi omokwerende ororo omogaso se, ekadi mobwate abasubati baito abamura, igo ti igo enkoba egotwaka gochia etebe ng'a kakakakakakakaka. Mbuya mono sana mosase nibura. Ngari omoemisi obo chitendere. Ntaete nkwane amang'ana amake sana lakini use ogoteba iga. Democracy Noone ekero tore ase mburi, bakengwanchera nabare nabande bakaana. Etwaikaranse ase mburi tokaigwanana ng'a tiga abande bagende Nairobi. Na baria bachiete ororo ebagoteba namagenderero bakuuye, tobwati mechando, Kabaratoretere amagenderero ga gusii naintwe toikerane buna chikaunti chinde chiagendereire, tunashukuru. Ntobwati mechando, baria bachiete tokobasabera amaya, bakwane ne president, barete amagenderero buna batebire. Egento gioka ntaete goteba ekemo, Kenya yaitaberanire amang'ana a Fred Okengo Matiang'i korigia obo president. Tari intwe buna abagusii twamoreta, yaretu. n'Abakenya. Igo intwe twatigareti magega iga ase engencho torengerereti ng'a abo bande tiga bagende, lakini intwe twatigaire togoteba ng'a omonto tobwate tokoonia Fred Okengo Matiang'i. Nonya bakoreta amagenderero magoso taiyo kiagera econstitution ere egoteba toegwe amagenderero twe twensi. Bono magoso taiyo abachiire koyia amagenderero tokobasabera amaya barete amagenderero lakini iga abwo gusii. Intwe tokooni na Kenya engima etokooni Fred Okengo Matiang'i buna epresident yaito kiagera atofireti ng'a Kenya teragenderera buya etotaete aye konye kiagera ekero okorigereria ase arenge eministry korwa maega okorire egasi ere engiya abakenya bakorete keri ki? baitaberanete bono ba abakenya bakorora ng'a ase koegwa ribaga nabo arakore egasi engiya igo intwe tora ase ogosapote Fred Okengo Matiang'i ng'a nere omwana oito ogusii naende omwana o Kenya

Naende nabo twaikaransete nere, tokamoeera ase amagenderero aya abeire gakoirorwa agokwaneka ng'a naro achiete kwoigwa. Twabeire tokomoteebia, naki ntorarora kende kegokorekana. Intwe togosaba amagenderero ayio twasabete, onye bae konya aye bache naro, banyarete, bakorere abagusii baito amagenderero, na intwe togoke. Abagere babeire bakonyora amagenderero bogere maate igaa, batari kogenda State Lodge. Inki? Kiagera intwe to, tokobetererigwa togende State Lodge tomanye koegwa amagenderero. Nabo togosaba amagenderero acho atokonye buna Abakenya bila gotebigwa togende State House. Ekende ndatebe, intwe buna aba MCA ba Kisii tobwate ebudget yaito togokorera amagenderero. Nigo torasabe ebudget yaito eria allocated Nero ekore amagenderero abanto baito banyanyore gwa jumla baigwe e benefits chia devolution ng'a chiabaikerire igaa gusii. Na aria national government gagocha abe ekementero gocha ase amagenderero aria ye county so that tosuki e county yaito gochi bosio. Na unit ya omogusii na inche ngotebia evijana iga mobwate chikura matiang'i bwanchiranirwe ase eng'encho atari tari ase eng'encho are omogusii. Lakini ase eng'encho akorete egasi engiya Kenya engima ase eministry ya Education, eministry ya Interior, akamanyekana, ebisaku binde bionsi biatebire ng'a they are backing him. Naintwe buna abana youth, na abanto bonsi abanene na abake babwate ebibande, tobwate tware unity, tosoe magega ya matiang'i, tosuke omosike matiang'i gochia bosio as a people and as a Kisii fraternity.

na aba MC ekumi na ine bare nominated. Aba bare elected bachete koi development. When they come home gaki abagusii baminto, kera omonto akobarera ebinto arentete from Nairobi obirore, egekabu mebire ebirikire ne echeki na ne chibesa aye tu, aba wananchi nabo bakore gento ki'eke buna uchumi yakong'irwa buna economy ne country eye yaito korwa twabegete serikali eye narenge oyomo obokonyirigeria. So tutasonga mbele kama mkisii na hakuna kututishia.

There is no amount of intimidation that is going to make us change. For us is one term. And Fred Okengo Matiang'i is the candidate to watch. Thank you. Inche nkorugu Dennis Ombachi abanto baminto, inche omorai bw'abake ase ebunge ya Kisii. Nonde iga aa, naende inche ekero naboka mambia nanyora abanto bane noo bare isiko, timanyeti ng'a ng'obatebe tinachiete Nairobi. Bono omanyete emiaka eye twabereire intwe nao omonyenye, ogotaara, onye nibatobekere nonya nendege maybe, lakini bono twara okonya kogenda chipara echi nkoba oboatoni. Ekio nare goteba iga, amang'ana ane abanto baminto batebire, ntobwati obobe ase baria bagenda State House, ntoganyete batorentere chireport, egere totebie abanto baito ng'a ase okogenda oko, lakini ekerengereri kiane ekiare gocha koba iga. Onye toikaransa buna abari tochorire na abari torabachore, torigererie chiprogramu chiria chinde chitarabekwo, na bono marani nimbwate Kiarini Water Project etararoswe, nimtagete marani level five, nintagete ebinto ebinge. Epara nere aria ekorwa eroga ya goconnect abanto baminto ba Bogere na Nyamira, egoeta aria marani egende mpaka rogoro. Ebi nebinto twachia kobeka. Naintwe togende State House tosabe ebinto ebigeni, lakini intwe arenge kogenda. Gosaba biria ebinde abachumbe baito basabire, ee, buna inche omochumbe one Jafet noarenge nka nandangeretie esimi togakwana. Igo namotebetie aye namotebetie, Namba isato omogabane oito omuya tosigete, naende ore omosani one. Inare komotebia, Ase bosio aiga Egento kegocha koma ata, buna inche bono omorai moteberanie aye ekiagera rende inche ngosupervise egasi yaye. Neri accountability ye chibese goikera bono chibudget korwa 2022-23 na 2023-24, 2024-25 na 25-26. Egento egegocha koma ata the 60 billion on average chiachire. 30 percent of its about 20 billion, ng'aki achikoreire amagenderero ase chiward, ekiagera eyio ego average about 400 million. Eyi nero egocha kogera abanto baito bamogokere, bamotebie ng'a bono gochia bosio aiga nabo tokogenda iga. Nogenda State House mara ikomi, egento onyegenete, 2027 kogoika, William Ruto agocha korigia chikura chiaye, na Gavana Simba Arati nere agocha korigia chikura chiaye, na Dennis Ombachi agocha korigia chikura chiaye. chiaye, totige kona kogosana. Naigwe abaminto bagoteba ng'a bakoirana, ng'a ngocha gochwata bare abagambi bande ebiboko, ng'a bache baba gose. Tiga mbateebie iga, inche ing'akire chikura. Mosome Article 176 of the Constitution of Kenya which creates the County Assembly. Kera omonto nabwate egasi yaye ya gokora. Gavana nabwate egasi yaye ya gokora. Abachumbe mbabwate egasi yaye ya gokora. Eyare koba buya tobwaterane Tokonya omogusii na ogokora. E tware goteba chikura, kera omonto nabwate ribaga ase constitution yaito korigia chikura. Intwe baria tore chi ward abanto bachakire gotominyoka. Abachumbe batenenire, naba gavana ngotenena bare, na presidency abanto ngotenena bare. So onye omwana oito okorokwa Fred Okengo Matiang'i kagotenena, nere aegwe ribaga buna omokenya, buna omogusii, nere arigie chikura, onde tabaase komogosa, gose tagende ache komoa, ekiagera buna intwe bono toise komo toise komoaka amakomo, toise komoa komosiereria, igo torasarerie egesa egesaku giaito kaa nkerigie chikura, ekiagera nonya na omogabana oito kaa natake korigia. Oyo gwatare enchera, buna Nyasae aatete enchera, nere ache konyora. Igo twarosabera namaya.
Musa, umenisaidie hii.